Qed naraw il-miraklu li Ġesù għamel meta ta permezz ta' ħames ħobżiet u ġiswiet ta jieklu ħamest elef ruħ. Imbagħad Ġesù qalilhom li n-nies għandhom ifittxuh mhux għaliex kielu b'xejn, imma għaliex ma' dak l-ikel Alla kien qed itihom ikel ieħor li ma jispiċċa qatt. Imbagħad Ġesù jkompli jgħidilhom, Jien hu l-ħobż tal-ħajja. Mela bil-ħobż li nieklu aħna kuljum immutu, imma bil-Kelma ta' Alla aħna għandna ħajja għal dejjem. Imbagħad hawnhekk in-nies naraw li bdew jiskandalizzaw ruħhom għaliex Ġesù qal li hu l-ħobż tal-ħajja u ġabulu din l-iskuża, mela dan mhux bin Ġużeppi? Mela l-missieru u l-ommu ma nafuhomx? Ma kif qed jgħid li hu niżel mis-sema? Interessanti kif kultant aħna nagħmlu l-istess żbalji li jagħmlu li għamlu dawn in-nies fi żmien Ġesù. Ħafna drabi aħna nħarsu mhux lejn dak li jintqal jew dak li jsir, imma lejn min għamlu, bħal dak li qallu l-importanti huwa min u mhux il-kontenut li għandu. Kemm-il darba aħna niġġudikaw in-nies mill-apparenza? Kemm-il darba niġġudikaw min qal dik il-ħaġa jew fejn qrajtha u mhux niġġudikaw u nagħrfu x'fih is-sustanza ta' dak il-kliem? U aħna wkoll li kultant ngħidulu Ġesù, U b'ment li mhux bniedem bħalna. Fit-tbatijiet ngħidu imma dak mhux għax kien Alla. Le, ejjew nippruvaw naraw li l-messaġġ ta' Alla għandu l-valur fih innifsu. U ħaġa oħra importanti hija li Ġesù lilna, Alla lilna jkellimna mhux bħala meta jkun hemm meeting. Jew kultant kif nagħmlu aħna anke fil-prietki, jiena fil-prietka nkellem il-Knisja nies. Jien ma nistax inkellem lil dak u lil ieħor, sewwa. Imma Alla il-messaġġ tiegħu jwassalulna personalment, lili u lilek. Biex nagħmlu naċċettaw dan il-messaġġ t'Alla, aħna rridu ninfetħu Nippreparaw ruħna ħalli nisimgħuh il-messaġġ. Kultant aħna ngħidu anke fil-prietka, jew hija mhux dak ipprietka, mhux l-ieħor, aħna qed inħarsu lejn il-patri li tprietka jew x'qal. Il-messaġġ li Alla qed iwasslilna permezz ta' dak. Aħna naraw f'dan il-miraklu li qed nirrakkuntaw li Ġesù permezz ta' ħames ħobżiet għamel dak il-miraklu kbir. Alla, kif jgħidilna l-Vanġelu, anke biex daħal Ġerusalemm kellu bżonn ta' ħmar. Alla jinqeda b'nies sempliċi, nies li huma mimlijin difetti, żbalji biex iwassal il-messaġġ tiegħu. Għalhekk, il-messaġġ tiegħi llum huwa dan li jiena u intom nippruvaw mhux inħarsu lejn il-wiċċ ta' min qed jitkellem, ma nippruvaw nifhmu l-messaġġ li għandna. Anke meta mmorru l-knisja jew nippreparaw ruħna ħalli nisimgħu l-messaġġ, mhux ngħidu dak ħa jdejjaqni jippriedka jew jew inkella aktar u aktar meta mmorru l-knisja u nixgħalu nibdew nibagħtu l-messaġġi. Sewwa, dak qed nuri li jiena ma rridx nisma' l-kelma t'Alla, l-messaġġ t'Alla. Jalla, il-messaġġ tal-Mulej aħna nippreparawh ruħna ħalli nifhmuh u, aktar importanti, naċċettawh. Inkella nkunu qed narmu barra l-ikbar teżor. Forsi l-Mulej dak il-ħin, dak il-mument, irid iwassalli messaġġ li lili jista' jbiddilli ħajti. Jalla aħna lkoll nitgħallmu nimmedittaw aħjar il-Kelma t'Alla. Jalla l-Vanġelu aħna noħorġuh minn dak l-ambjent ta' elfejn sena ilu biex napplikawh għalina llum. Il-Mulej iberikna.